Mattias Grasso, grazzi tal-li għar l-darbohra ġajtinna għatmana biex nitkellmu aktar dwar il-fitness. Kif inti? Tajjeb ħafna, intom kollox sew? Għana kollox xorrajt?
Tajjeb. ħan diskutu interessanti l-lum. Mela, l-lum interessanti ħafna fil-fat. Ġejt bideja diskutu tema ta' żbalji komuni li jagħmlu anke dawk in-nies li jqisu ruħhom bħala healthy. Mela, minn ċertu surveys li saru, intervistaw ftit nies, insomma, ftit nies mhux ħażin, kien sample daqsxejn kbir, fejn qalulhom, inti tikkunsidra ruħek bħala healthy, iva jew le? U min niżżel bħala iva, ħareġ li kien hemm numru ta' żbalji komuni li kienu qed isiru ta' kuljum, tajjeb, Illi avolja huma affarijiet li tqiesu unhealthy, jagħmluhom anke għan-nies li huma healthy. Sa meta ngħidu l-kelma healthy?
Healthy jiġifieri l-mod kif nieklu jew anke jekk inkunu jekk inkunux fit jew le. Tajjeb ħafna. Mela l-kelma healthy tant hija vaga, jiġifieri llum il-ġurnata x'inhu healthy? Hawn min jgħidlek li tiekol ċertu frott biss biss mhuwiex healthy għax forsi jkun modifikat fil-laboratorju eċċetera eċċetera. Jiġifieri t-terminu preċiż ta' healthy huwa xi ħaġa wiesgħa ħafna. Aħna iktar qed niffukaw illum fuq xi ħaġa, fuq prinċipji bażiċi tajjeb li rridu naraw li anke qed nagħmluhom aħna, aħna nqisu ruħna li aħna healthy. U wieħed mill-ikbar żbalji li jagħmlu anke tip ta' nies li huma healthy huwa fil-fatt li ma jorqdux biżżejjed. Mela, sabu li ħafna nies jorqdu inqas mill-ammont ta' sigħat rikomandat. Tgħidli x'inhu n-numru li suppost norqdu? m'hemmx is-suppost, però jvarja anke bl-età. Pereżempju naraw it-trabi li jorqdu ħafna sigħat. Iktar ma nikbru, tipikament inqas ikollna bżonn norqdu, però jkun hemm min jesaġera. Ikun hemm min jispiċċa jorqod anke inqas minn ħames sigħat kuljum, pereżempju, li tista' twassal għal numri ta' problemi fosthom nuqqas ta' memorja, iktar ġuħ. L-għada, ġifieri studji sabu li min ma jorqodx sew, L-għada jiekol iktar, għax jaqbdu iktar ġuħ, tajjeb, inqas ħeġġa, inqas enerġija, u dawn it-tip ta' problemi li huma kollha linkjati ma' xulxin illi biż-żmien jibdew litteralment iwaqqgħuna biċċa biċċa. Naraw kemm hu importanti l-irqad, jiġifieri m'għandniex inqisuh bħala ħela ta' ħin, iżda anzi huwa tajjeb illi nistrieħu sew biex ovvjament we face the day. Bżonnjuż, prosit. Bħala numru, l-iktar qisu target li għandna nimmiraw lejh ikun madwar Seba' sigħat u nofs, tmien sigħat, hemmhekk you can't go wrong, jiġifieri kemm jista' jkun nippruvaw inżommu dak in-numru. Tant ikun diffiċli għax nafu li l-ħajja saret mgħaġġla ħafna, nibqgħu naħdmu sa tard filgħaxija nerġgħu nqumu l-għada filgħodu. Però kif iddiskutejna anke fil-ġimgħat li għaddew Tea prosit, aħna rridu ngħidu isma' dak il-ħin, dak iċ-chunk ta' ħin, mhux biss jiena sibtu għall-exercise, mhux biss sibtu għal tal-familja, imma sibtu anke biex norqod, kemm hu importanti. Għaliex? Għax ħafna nies jgħidulek jiena, jiena u naħdem filgħaxija, Vera forsi ntella' x-xogħol għax ħadd ma jkun qed idejjaqni, però moħħi ma tantx ikun hemm. Ikun ħin kollu qed naħseb fis-sodda u dak li s-soltu nagħmel f'siegħa pereżempju filgħax jieħodli tliet sigħat, jiġifieri dak huwa kollu ħin moħli wkoll. Żball ieħor komuni huwa li ma nixorrbux biżżejjed ilma. Komunissimu! Li kulħadd jgħidilna, infatti kont qed nitkellem ma' Rebecca l-ewwel, għall-makeup biex jara kemm għandu benefiċċji mela min jixrob l-ilma u nibqgħu hydrated, għall-wiċċ, għall-fitness tagħna, ġifieri Huwa importanti ħafna li kemm jista' jkun nixorbu ħafna ilma. Fil-fatt madwar 70 fil-mija ta' ġisimna huwa magħmul mill-ilma, Tea, ġifieri jekk aħna ma nirriplejsjawx dak l-ilma, jekk inħalluh joħroġ biss bl-għaraq, bl-attivitajiet li nagħmlu ta' kuljum tajjeb, u ma nerġgħux indaħħlu fis-sistema biżżejjed ilma, ħa nħossuna aktar batuti, ħa jaqbadna aktar ġuħ, il-ġilda aktar ħa titkemmex kif qed ngħidu, l-għadam, il-joints ħa jkunu iktar fraġli, allura dawn iwasslu għal mitt elf problema. Kemm-il darba nisma' nies li kont jagħmlu dieta ngħidilhom, x'qed tagħmlu, jordnu ħafna ilma. Jixorbu kważi bottle sħiħ ta' ilma qabel immorru nieklu biex imbagħad ikunu jistgħu jieklu portion żgħir. Interessanti. Huwa l-każ li huwa tajjeb jew huwa ħażin, huwa healthy jew unhealthy li nagħmlu hekk? Mela, jiddependi, jiġifieri jekk il-persuna matul il-ġurnata qiegħda tiekol biżżejjed kaloriji, illi hi tixrob l-ilma qabel waħda mill-ikliet, ħalli forsi ma jkollix dawk aħna kif ngħidulhom bil-Malti rokna vojta, dik hija tajba, però ma rridux nużaw l-ilma biex aħna kemm jista' jkun ma niklux. Ġifieri ammont ekku, ammont ta' kaloriji huwa bżonnjuż. Inkella il-moods, il-burdati tiegħek ħa jvarjaw, daqqa jkollok aptit pereżempju, taqbeż u togħla, daqqa ħa tħossok għajjiena mejta, daqqa ħa taħtaf 'il xi ħadd, daqqa għandek aptit pereżempju tagħmel xebgżercise u dawn ħafna mood swings illi in the long erun jaffettwawna r-relazzjonijiet, ma' tal-familja, ma' tax-xogħol, kollu mkien. Jiġifieri importanti li l-kaloriji qed niklu biżżejjed. Però l-ilma. Naħseb mhux problema kbira għal ħafna minna, għax kaloriji naħseb kulħadd jipprova jnaqqashom mhux iżidhom. Iva, però tiskanta kemm niltaqa' ma' nies illi daħluha f'rashom li jridu jonqsu, jispiċċaw kważi ma jieklu xejn.
U dik hija, huwa żball enormi, huwa żball enormi għax vera inti bażikament ħa titlef ammont ta' piż f'qasir żmien, Però ħassib ruħek li wara ftit ġimgħat, litteralment waqaft titlef dak il-piż. Issa l-għażla hija waħda, jew illi inti terġa' tnaqqas mill-ikel li qed tiekol jew inkella forsi iżżid l-exercise. Issa kif tista' żżid l-exercise tiegħa jekk diġà ma tkunx qed tiekol biżżejjed? Saħħa u enerġija u motivazzjoni mhux se jkollok. Jiġifieri ejjew naraw li qed nixorbu biżżejjed ilma Mhux biss qabel l-ikel ħalli aħna nikkontrollaw kemm nieklu, però during the day, speċjalment waqt l-eżerċizzju. Dak huwa kruċjali. Xi ħaġa komunissima llum nisimgħu bil-kelma stress. U l-famuż stress ħa jġegħelna nieklu iktar. Tgħidli kemm hi faċli tgħid isma' nnaqqsu l-istress, kif ħa naqbad innaqqsu l-istress? Kemm jeżistu metodi illi jaħdulna ftit ħin teha, però in the longer run, jħallulna effett vera tajjeb biex innaqqsu l-istress. Wieħed minnhom huwa l-famuż belly breathing, tgħidli da xi jkun. Mela flok ma aħna nieħdu nifsijiet normali, nipprattikaw illi meta nieħdu nifs 'il ġewwa, pereżempju, nieħduh minn żaqqna. Litteralment nibdew inħossu żaqqna tintela' imbagħad noħorġu prosit. L-istess nifs li jieħdu l-kantanti infatti għax dak huwa n-nifs li nieħu jien meta nkun qed inkanta ġifieri. Tajjeb ħafna. U it-helps you relax ukoll. U dak ukoll, jiġifieri l-istress huwa nuqqas. ta' kalma, jiġifieri inti iktar ma tħossok b'dik iċ-ċertu paniku u iktar agħar. Illum jeżistu varjetà kbira ta' tejiet, it-te magħruf li jikkalmak. Avolja inti forsi qiegħda taħdem, qed tieħu dak it-te li qed jgħinek biex iżżomm ċertu kontroll tal-ansjetà u tas-stress. U punt kruċjali ieħor huwa dan illi ħafna nies jaqbżuh. Ħafna nies jgħiduli nippreferi dak li għandi nagħmel nagħmlu jien, milli nqabbad lil ħaddieħor. Imma għaliex? Ma dak mhux stress żejjed? Per eżempju, jekk inti hemm persuna illi għandha tfal imorru skola ma' tfal tiegħek, per eżempju, għaliex għandek inti dejjem tagħżel li twassal inti lit-tfal fl-iskola meta bażikament daqqa tista' twassalhom inti, kemm lit-tfal tiegħek u kemm tal-faċċata, carpooling, prosit, dak jiffrankalna mhux bi stress ta' hi bilħaqq iwa rrid imur inwassalhom Imma wkoll stress ta' traffic, stress ta' ħin, kollox. Jiġifieri ejjew nitgħallmu niddelegaw. Sa dan kien eżempju banali. Hemm min jgħid li pereżempju jiena nkun irrid illi naħsel pereżempju l-art kuljum u rrid nara li nagħmilha jien, eċċetera eċċetera. All right, forsi tajjeb li żżomm l-indaf, imma għalfejn tikkawża ċertu stress fuqek meta taf illi forsi dik l-art jista' jagħmlilek ħaddieħor jew tista' tagħmilha darba flok darbtejn. Is-stress meta jaqbad jakkumula, avolja nkunu healthy people, ħa jgħinna, anzi ħa jikkaġalna, mhux ħa jgħinna, ħa jfixkilna pjuttost, li aħna nieklu iktar, illi aħna jkollna nqas aptit nagħmlu eżerċizzju, iktar aptit li norqdu, eċċetera eċċetera. Mela, importanti wkoll li nikkontrollaw il-famuż stress. L-aħħar u mhux l-inqas, importanti ħafna ħafna, żball komuni wkoll huwa li aħna ma nżommux kontroll. Mela ħafna jaħsbu illi jekk jiena niekol healthy food, Dal-healthy food nista' niekol ammont inkontrollabbli minnu, mela niekol kemm niekol chicken, tuna, ħaxix, dak nista' niekol kemm irrid. Però, mhux ħa ndumu ma nsibu s-sorpriża li isma' jiena, il-body fat tiegħi baqa' l-istess. Isma', il-waist baqa' l-ikbir, il-hips baqgħu kbar. Għavol qed nikol healthy x'qed nagħmel ħażin? Mhix kwistjoni ta' inti kemm hu healthy u mhux healthy. Mhux x'tiekol imma anke kemm tiekol.
Ekku, mela mhux biss li tiekol, imma kemm tiekol minnu. Jiġifieri għall-mod tal-kelma, fejn jidħol fat loss, aħjar nieħu għall-mod tal-kelma jiena kaxxa żgħira ċikkulata milli xi erba' tuffiħat. U hemm min jgħid li allura tuffieħ iħaxxen. Le, mhux kwistjoni. Ma l-ammont kemm qed l-intake. Però il-kaloriji li inti ħadt minn dak it-tuffieħ kien iktar minn dik il-kaxxa ċikkulata. Issa t-tuffiħ tak il-vitamini, il-minerali, ħafna sustanzi oħrajn. U dik iċ-ċikkulata forsi tagħtek ftit. Però bħala kaloriji, jiġifieri, aħna fejn jidħol fat loss jew inkella fat gain, tajjeb? It-tuffiħ peress li ħadt ħafna, spiċċajt illi inti kilt iktar milli kellek bżonn. U ladarba nitkellmu dwar l-ikel, meta inti tiekol filgħaxija wara s-sitta, x'aħna ħafna ġabi ngħidu tikolx wara s-sitta u tikolx carbohydrates wara s-sitta, m'hemmx ħobż u għaġin, prova ħu snack. Fil-verità huwa l-każ jew inkella. Mela, 99% tal-każijiet ma jkunx, diment li l-persuna ma jkollhiex kundizzjoni medika, huwa hemmhekk fejn nirrakkomandalhom jitkellmu ma' registered dietician jew ma' registered nutritionist tajjeb biex ikollhom dak il-pjan speċifiku għalihom skont id-diffikultà li għandhom. B'mod ġenerali, li aħna nieklu l-carbohydrates wara s-sitta jew inkella li pereżempju, Niekol, jien naf hawn min jgħidlek tikolx frott wara l-ikel. Dawn huma kollha myths u misconceptions li lil dak li jkun iktar minn xejn jorbtulu jdejh illi jħossu restritt biex jagħmel u jimxi mal-istess erba' regoli ta' kuljum. Fil-verità studji sabu illi dak li nieklu, kif tkellimna Tea, mhux kemm-il darba nikluh, mela hawn min jgħidlek isma' bilfors irrid niekol sitt darbiet kuljum. Ħa tgħinek illi inti tiekol sitt darbiet kuljum jekk kilt għall-mod tal-kelma elfej kalorija kemm għandek bżonn. Però min hu sidek li dawk l-elfej kalorija minflok tikolhom fi tliet ikliet? Mhux vera illi kull darba li nieklu aħna. Li kull satej għandna niklu xi ħaġa. Le. Jekk għal persuna dik is-sistema taħdem u tħossha komda bil-qalb kollha, però li bilfors nagħmluha assolutament le. Hekk hu. Aħna nżommu wkoll f'moħħna dawn it-tips kollha li qed ittina inti Mattias minn ġimgħa għal oħra, interessanti ħafna speċjalment li nnaqsu l-istress, norqdu, nieklu tajjeb, nixorbu ħafna ilma, Ovvjament nagħmlu wkoll. Ukoll ħa jmissu ma' xulxin tejha, ġifieri meta tonqas l-istress awtomatikament ħa torqod aħjar, ħa tqum aħjar, ħa tixrob iktar.
Kollox illinkjat.
Ekku.
Grazzi ħafna Matteo.